Сәлам, дуслар! Сез Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы турында уйламасагыз да була, чөнки нәкъ менә бүген 1 мартта Рөстәм Нургалиевич Миннихановның туган көне. Давай, кутла берәр нәрсә әйт инде. Авыр эшегездә уңышлар телибез сезгә. Ә, шәп кутладымы? Башлыйк. Әйе, дуслар, ул хәл кабатланды. Кол Шәриф мәчете фонында чираттагы блогер дәртле биюен башкарды. Бу юлы Фирдүс Тимаев төркемендәге биюче кыз булды ул. Үлгән песи өстендә таптанмагач та рәхмәт инде. Мяу.
Казан мэры Илсур Метшин казанлыларга башкарылган эшләре турында яңа видеоформатта сөйләде. Алай булса, тиздән ул TikTok-та да теркәләчәк.
Мәскәү татарлары татарстанлыларга туган тел белән мәдәниятне саклап калырга үтенде. Рус телендә мөрәҗәгать итте алар. Чөнки Мәскәү татарлары. Мәдәниятне бит аларга саклыйсы түгел, шуңа татарча сөйләшмиләр дә.
Марий Элның элеккеге башлыгы Леонид Маркеловны ришвәтчелектә гаепләп, унөч елга утырттылар. Ну, утыртканнар, утыртканнар инде.
Осиново белән Васильево бистәләре шәһәр булып танылырга мөмкин. Бу турыда Яшел Үзән районы башлыгы Михаил Афанасьев белдерде. Дөрес, авырткан аягыңны нишләтергә белмәгән очракта кисеп атырга кирәк.
Татарстан космонавтикасы яңалыклары. МКС командиры Бөгелмә егете Россия модуле станциясендәге ярыкны ябыштыра алган. Хәзер Брюс Уиллис белән станциядәге Татарстан герое ну, Габдулла Тукай катнашындагы фильмны көтәбез. Ну, яңалар барыбер Габдулладан тыш бер нәрсә дә уйлап чыгармаячаклар. Ну, белмим, ну, Вәли булсын. Ну, ну, Җәмил, ну, Самат. Ну, Вася булмый бит.
Мамадыш районында кытай телен түләүсез укыта башлаячаклар. Районны инвестицион яктан кызыклы итү һәм анда эшләүче индустриаль паркка игътибарны арттыру өчен эшләнелде бу. Кытайлыларны татарча сөйләшергә кайчан өйрәтә башлыйбыз икән?
Нихау, Иваноу! Сиңа алай итмәсәң дә була иде инде.
Узган атна яңалыкларның иң мөһиме, Андрей Лобов Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе башлыгы вазыйфасыннан архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсенә китте, ә аның урынына яшь Марат Закиров килде. Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары башлыкларын да отставка көтә, ә менә алар урынына кем киләсен икенче атнада белербез. Казанга Дидье Дрогба һәм Арнольд Шварценеггер киләчәк. Алар 2022 нче елгы махсус олимпиаданың вип кунаклары булачак. Дидье Дрогба килгәч инде Рубин да калачак. Ә Шварценеггерны?
Ә Шварценеггерны ТНВга алачаклар. Анда барыбер картларны гына җыялар. Хөрмәтле тамашачылар, төшем төште, төшем төште башлап, гафу итегез, төндерегез.
Артемий Лебедев үз аккаунтында Юлия Навальныйның, имеш, Германия гражданлыгы алуы турындагы документны урнаштырган. Дөрес, соңыннан бу яңалыгын кире какты ул. Хәзер исә без Лебедевның дизайн студиясе Фотошоп белән яхшы эшли белүенә инандык. Auf Wiedersehen!
Das ist fantastisch! Dankeschön!
Кукуруз басуына самолетны утырта алган Дамир Йосыпов Дәүләт Думасына киләсе сайлауларда катнашуын кире какты. Бердәм Россия очучы герой популярлыгында өскә күтәрелә алмаячак, димәк.
Казан артындагы бистәдә яшәүчеләр 5G вышкасын куерга килгән махсус техникага камау чаулага, ә соңыннан пар двигательле арбага утырып, алпавытка барчаны тапшырырга киттеләр алар. М-м.